नमस्कार आय हम लऽ कऽ एलू अहाँ सभक लेल एकटा बहुत खास आ रहस्यमयी विषय पर जानकारी हम सब बात करब एकटा विशेष आकर्षण मंत्रक बारे में जकर नाम अछि इत्र मोहिनी वशीकरण मंत्र चलू एकर हरेक पहलू के हम सब बारीकी सँ जानबाक आ समझबाक प्रयास करी आउ हम सब देखै छिऐ जे ई मंत्र आखिर छै की, एकर मतलब की होइ छै, आ एकरा पाछूक जे पूरा प्रक्रिया छै ओकरा एक-एक कऽ कऽ समझैके कोशिश करै छिऐ। हम सब जानब जे एकर असली मकसद की छै आ एकरा सफल बनाबै लेल की-की करै पड़ैत छै। तऽ देखू,

एतबे नहि, पूरा के पूरा सभा या भीड़ के अपन वश में करबाक क्षमता रखे छै ई। ठीक छै, त आब सवाल ई उठे छै जे ई पूरा प्रक्रिया शुरू कोना होइत छै? एकर तैयारी के लेल की-की चाही? भले ही एकर तैयारी बहुत सरल लगे छै, मुदा एकर हरेक छोट-छोट बात पर ध्यान देनाय बहुत जरूरी छै। देखू, एकरा शुरू करबाक लेल बस दू टा चीज क जरूरत पड़ैत छै, पहिल एकटा बढ़िया क्वालिटी के इत्र मतलब परफ्यूम आ दोसर एकरा शुरू करबाक दिन जे कि शुक्रवार होबक चाही चलू तैयारी तऽ भए गेल अब हम सब ओकर मुख्य प्रक्रिया पर अबै छी जेकरा रोज रोज दोहराए पड़ै छै कहल जाइ छै जे एहि सँ मंत्र में असली शक्ति अबै छै हाँ त हर दिन करे के की छे सबस पहले इत्र के शीशी के अपन सोझा राखू ओकर बाद ओही शीशी पर अपन पूरा ध्यान लगाऊ फिर मंत्र के जप करू आ जखन एक माला पूरा भ जाए त शीशी पर फूंक मारू ई पूरा प्रक्रिया के बाद ओकरा कोनो पवित्र जगह पर राखी दिया हाँ एकटा बात जे बहुत महत्वपूर्ण छे ओ ई जे ये जप कतेक बेर करबाक छे ते ई पूरा एगारह माला धरी करबाक छे हर दिन एक माला के मतलब भेल जपमाला के 108 दाना के एकटा पूरा चक्कर आब हम सब ओहे खास मंत्र के देखे छी जकर जप करबाक छे कहल जाए त ई मंत्र एही पूरा साधना के आत्मा थिक लेकिन सबसे पैघ सवाल ई पता कोना चलत जे हम जे कह रहल छी ओ काज कह रहल छे कि नहीं मतलब साधना सफल भ रहल छे एकर कोनो संकेत त होयत हाँ एकर एकटा खास संकेत बतायल गेल छै ई जे पूरा अभ्यास छै एकरा बिना एको दिन छोड़ले लगातार 21 दिन तक करे पड़े छै अनुशासन बहुत जरूरी छै एहमे आउ अब ओहि संकेत के बात करी कहल जाय छै जे जखन सफलता मिले छै त एकटा अजीब घटना होय छै ओ जे इत्र के शीशी छै ओ अपने अपने घुमै लगै छै आ एहि सँ पता चलै छै जे मंत्र सिद्ध भय गेल आ इत्र ऊर्जावान भय गेल अच्छा मान लिया जे एकैस दिन भऽ गेल आ शीशी नहि घूमल तखन की ओके ले सेहो एकटा उपाय छै कहल जाइ छै जे ऐसन स्थिति में एहि साधना के चालीस दिन तरी आगू बढ़ावे पड़े छै जखन तक सिद्धि नहि मिली जाय चलू मान लिया जे मंत्र सिद्ध भ गेल इत्र ऊर्जावान भ गेल आब एकर प्रयोग कोना करब आब अबै छै एकर व्यवहारिक उपयोग के बारी एकरा प्रयोग करबाक तरीका एकदम आसान छै जखन अहाँ ओहि व्यक्ति या समूह से भेट जाय जिनका पर प्रभाव डालबाक छै बस ओहि सिद्ध कैल गेल इत्र के लगा लिया त ई काज कोना करै छै एकर पाछूक जे तंत्र छै ओ सुगंधासँ जुड़ल छै। कहल जाइ छै जे जेनाहि ओ व्यक्ति ओहि इत्रक सुगंध लेत ओ तुरंते ओहि व्यक्तिक तरफ आकर्षित भए जेतै। लेकिन रुकू, एहिमे एकटा बहुत पैघ आर महत्वपूर्ण शर्त सेहो छै, एकटा सीमा जकर पालन करनाइ बहुत-बहुत जरूरी बताएल गेल छै। अहाँको नियम ई छै जे अहाँ एहि सिद्ध इत्रके प्रयोग मात्र तीन बेर कर सकैत छी जी हँ केवल तीन बेर ओकर बाद एकर असर खतम भए जाइत छै तऽ ई छल इत्र मोहिनी वशीकरण मंत्रक बारेमे जानकारी हम उम्मीद करै छी जे अहाँ सबके ई जानकारी रोचक लागल होयत जँ अहाँ सबके ई वीडियो नीक लागल होय तऽ एकरा लाइक करू शेयर करू आ हमर चैनल के सब्सक्राइब करना नहि बेसरब संगे बेल आइकन के सेहो दबा दिया जाय से अहाँ सबके हमर आबय वाला सब वीडियो के जानकारी भेटैत रहैत धन्यवाद।